take five hundred Mm. and yesterday for access bank Mm. for alaba here For for Alaba. me bus stop Mm. yes access bank my neighbor Mm. go withdraw money Yeah. carton dey inside she need to go come dey come call her come go dey like dey Wait, talk wait, to her. I beg Wait, you, wait, come wait, again. We wait. don't understand. you. Carton, the, the Yes. ATM for me, the carton.

so the third one Yes. only one thousand naira note and carton come come outside yes how the carton be they cut the carton like money abi they na cut pieces the carton like money half of it is one thousand naira half of it is the Hey. carton how many carton only one abi na Lagos. carton carton only carton. one was inside the money lagos so the so as the money come outside now how much come dey

access bank at so alaba wetin come sunny bus happen stop wetin okay wetin you come do when you come discover that one. i come go the bank say ah see wetin una uh, machine give me o Eh. they say na lie say no be machine i said i cannot lie because of one thousand i withdraw one fifty

as the thing come ah. they, they get security men for them. yes uh, i exactly. told the security men na that time he make i come back so they never open because mm. i was going to work that morning. you for snap am jejeje madam at that point eh, wetin uh, we go need because they go fit argue am o oh. so at mm. that point as you come outside there you go first snap am do video then you go do video as you dey talk to the security men dey show them and wetin the, the security men dey talk so that by the time mm. you hmm. come go back when the bank don open when you enter see the manager or see who dey there

So na im come say no o, say nor be like dat o, say if anytin like dat wan happun, say na im suppose to run am. Now say come, I know say na you suppose to get my direct detail o. You no tell am di I tell am na. di colleague name? I wait na, I say see make I just clear you now, anytin wey happun eh, all of una, I be Warri woman o, na Lagos I dey o but na Warri I be. I know your motor, I know your colour of motor, I go come burst sometin for there make I just and violence is not allowed o but me I tell am, I stress am well, I say see if any of una dey give my detail dey waka up and down, bicos una don dey craze now, I go come burst somebody you no go run comot I know where you dey I go burst your I go burst am I go collect my money una need to dey careful now with all this banks because people wey dey inside ATM one day now fowl go come out for inside ATM machine you go put your your ATM card you, you see feather you say they cut am like they money they cut am like money so they get people for inside this bank now wey dey dey do fraudery abi you no see dis tori internal gist wey be say come for bank wey be say eh, eh, di company wey suppose to dey maintain dia eh, maintenance di development company e come do am so tey dat dem dey collect fifteen thousand naira from certain account dem no gree put am for dis thing o oh. in fact na one cordial meeting when i go now say know dis story dis thing happen last month sure and dem don even mention name of di bank so i no go bother mention di name of di bank big bank major bank dia developer collect fifteen fifteen thousand naira for many accounts clean that's why you dey see say your money dey withdraw you you just see withdraw withdraw you no dey understand wetin dey happen so you need to dey very careful with all this bank as e dey happen eh as far as take talk am sharparly sharparly do no video no even document just am o no no waste permission time o no say later Do you go video. go there dem go deny am o you no Do go get video. wetin go because you know if why na dem no come gree go drag court that eh woman na because facts and dem because figures dem o know say na true and if the woman Oh, eh, in a if you normal open society mouth, she eh, open mouth

Dis one come to say yes o ra and um shift. E say dis money matter e happen to me for Ube o um um yes for Nko um Nkpo sorry Nkpo for Anambra State. E say dem put two hundred naira instead of uh, one thousand. Um yes. Dis one come say no be lie o for dis same um branch when dat woman talk for dat bank so e say me I withdraw fake one thousand fake one thousand. wahala be like bicycle. Are you serious? this one say uh, my name na mrs shuku for ikotun ah. he say oga rao na true my neighbor withdraw twenty thousand he see two two hundred naira when dem shook inside five inside uh, the one thousand naira note i tell una say eh, something dey happen for this country o oh. people don dey lose their oyibo go say na moral fibre dem koko use you take dey do